Ele be míafu vɔ bena yeye aɖeke meli si ye mí mate wɔm si dzi míle o. Ga aɖeke ƒe gamea, míawo ya míate wɔ nu sia nu si dzro mía. Mm. Eya ta mia migawɔe ɖi o. Ye ma wui chef Kesare eme menyu na wo. Wò ɖeka pɛ nye míaƒe ŋtomedzikpɔlawo eye wò ɖeka pɛ ganye míaƒe dua. Fiafi adzogli sesẽwo katã ƒe tatɔe nènye, eye wòe nye míwo katã míaƒe kplɔla. Tameselɔ, ame siwo trina tome, eye nudrãwɔlɔwo katã ƒe tatɔe nènye. Meɖeke mate va ŋkɔ Kesare. Kpɔ nye ŋkuwo dzi nyuiɖe, mele megbe na wò, meɖeke mava ŋkɔ. Efiɔe wea le nye la Kesari, Kesari vodue le nye. Ame aɖeke mate va ŋkɔ na o. Ame sia ame si le ama mea, ke ye ŋutɔ wu eɖokui ma. Nyemable mi o.
Kesari medzɔ na o. Ye ma mi tu sa bɔswo ƒe bɔs. Bɔs ɖeka si ƒe ve meli o. Bɔswo katã ƒe fia nènye ẽ, fiawo dzi fia. Ame ka ate ŋu ame va ŋkɔ na wò? Mi aɖeke meli o. Míedo fiagã ɖe dzi. Enye nye Kesari. Yema. Mezɔna ɖe Biblia me ƒe nyawo dzi. Nya kae Biblia kplɔ Kesari? Mateo ta blabevɔ ve, kpokpui blabevɔ ɖekɛ. Egblɔ be nutsɔ nu sia nu si nye Kaisaro tɔa na Kaisaro. César tɔa neyi na César. Ale be nuwo megagblẽ o. Biblia ŋutɔe gblɔe.
Eye mikpɔe gbɔ bena, nusi nenye baba gɔditɔa, miatsɔe na baba gɔd.
Nɛ nye nye Kesari, Kesari, enu kpobli, akpa ku blibo, enu mlimɔ, nukuku si mekuna o, eye menye nye ŋtsi lanubue. Ɖevi si ne be yeakpɔ woƒe ŋkumea, ŋku la va nɛ. Ye ma. Ne mnye nye Kesari, si wogayɔna be Kaisaro, eya ta nu sia nu si nenye Kaisaro tɔa, tsɔe na Kaisaro.

Miasidzela ƒe viwo. Eye mia ame siwo nya nu si le ku me na klukloa, ame ke nya mea yɔ le be Kesari. ame ke nye sky bali laru mese be kesare nye woaƒe tatɔa nuka dzi wole eh, nuka dzi wole nuka tae wole funyafunya dona du sia miɖo biabia siwo mewɔ ne mianu keŋ gbɔ hmm.
magblɔ ko be kesaria vodue wònye eɖo ŋusẽ ale gbegbe yeƒe ve mele anyigba sia dzi o ne gblɔ be gbea wela dzua enumake ɖo o ne nya tsɔ ŋku tɔ koa tɔwavɔe ma Latin ƒe metɔ hã be si mi le nu ƒom ya ele mía ŋkɔ se le afi si wolea. Yeƒe lele la sẽ ŋutɔ, me ɖevie wònyo lo. Hafi woagblɔ be ame nye tsafi woƒe hatsotso ƒe tato ayamegã, menya vi wònyo ɖe. Ɖekakpuia sesẽ ŋutɔ, etɔa hã hunɔ gã sesẽ ɖe wònye, ɖekoe megali o. Eƒe eve alo koe ya wodze fififi gɔme gake ne nyemablo oa, yeƒe kɔ ɖi nyĩ ale gbegbe. Nu ka dzi wòle kum?
le be ŋka dzi wole hã. Mm. Nyateƒe nye be nye kpakple mi menɔ anyi ƒo nu kpɔ. Gake ame sia ame nye be na ame siwo ne wɔna dɔ sia tɔgbuia, ɖe ga ta koe wɔnɛ ɖo. Ye ma, elɔ ga ƒe nya gbɔ sɔgbɔ, eye ne ga be nuka dzi wòlea kple bubu si meɖo na wò amegã. Kesari menyae ŋutɔ hã be wòanɛ le o, mhm. eya ta le ɖo la to mɔnu aɖe dzi ana kaka yeƒe nuwɔna mɔ woanɔ te.
Ame kae dzesie gbɔ le mia dome? Mi mate ŋu gblɔ be ame aɖeke mele ye dome si menye o. Elabena wowɔna nananyanya ɖe sia ɖe na mi.
Fofonye ɖeka ɖe lɔ̃na nye gbɔ sɔgbɔ. Noa mai biɔe kpɔ ɖa. Ani mo de papa abe di yale ta. Ɔrɔ mi kesari oja ola ola. Nya siwo katã migblɔa mesẽ gɔme, gake le nye nukpɔkpɔ nua, nenye be la nyoa, e, aka kara nɔe fea, elɔa sɔ gbɔ abe ame wuiɖekɛ tsɔ yi ame wuive mawo ene. Esia megbea, míaɖe asi le mamlɛam na mí. Kesari baba, nenye be le ga dzi blanetɔ hã. Nye ma he ɖe megbe hafi alɔ wa katã va na o. Azɔ nu ke le mɔ hena o.
Ɖe ko la fu dzevi aɖe na me. He he he.
Nu si ne he na tukaɖa va na nye kpakple dome ma. Nuke le fu ɖe no. Leva le gabion kesare. Egɔme aɖe. Kesare la meso ne ƒle na gba le gbɔ eye metso na fo wa dome. Nye menya ne o lo. Aho meva me kpɔ.
Meva me kpɔ azɔ anga te ne le gabion ɖo. Wa tsɔ agba so mi dɔ wa va ne le va kɔ mi atsɔ ganu. Tukaɖa me le o.
Kesari bɔs metu sa ne mablo ale si míenɔ anyia ekɔ ŋutɔ gake um, ele agadzɔ dzi nam tsɔwu nenye be míagate ŋu sugbɔ tsɔwu esia ele abe meɖo nya ɖe na mi. Nu ka ta? Nèle krizia? Esia gɔme ɖe? Aa. Aleke ɖe le nye ame siwo nɔ anyi le afi sia kpɔm ɖo? Menye be kɔnɛsɔ ɖeɖe míenye. Laro, Laro, ɖe si le ɖekakpui sia ŋu le sia, yi se kpɔe. Ya ɖo ya mi xɔna nya siwo nenema megakpɔ gbɔ. Tugbenya kpɔa la, boto si ƒe nya gblɔm le ne mienye sia va ɖo lo. Mi ŋutɔ mi kpɔe ɖa. Kesar, medo gbe. Mexɔ gbe na wò.
Ɖetugbui Shekua va ɖo la. Aa. Nye le azã me. Azã ko ɖum mi le alea? Nyi metsɔ afaa nɔ ɖe. Sikar.
Ɛɛ. Ɛhɛn.
Sevo ke li o. Etra ɖe dze lo.
Ɛɛ. Nye ma ble o. Ye ma, mekana ɖe dzi o. Ye sia nenye be mekpɔ alea ko ame funa zi ɖeka be sɛvo ɖe li. Meka ɖe dzi be ɖetugbea ŋutɔ nya nu si wɔm wòle. Ye ma. Yeƒe nananyanyawo nɔna teƒe ɣe sia ɣi. Ye ma.
Heo ɖetugbiwo, leke mifɔ ɖo? Miefɔ nyi ɖe.
Migavɔ̃ lo, mia srɔ̃ la va ɖo le madzidzi me. Bali la va ɖo zã ɖea.
Adzea mi wes lo. Ke bali lalam ɖetugbia me tɔmɔwo lea. Nukatae nèle nu ƒom alea hã? Tsã ɖe ƒe butuwoe nye ame tɔe. Eye wo ame etɔ̃a ŋutɔ wonya nyuie ɖe. Woɖu gɔmesese na gbea, eye le via vivim ale gbegbe. Aa. Eo, wòanɔ abe ma. Adzadzila ɖu boto ame etɔ̃ mawo katã ɖe du ya, ɛ̃. Ele sesẽ ɖe hafi alɔdzila kue. Ewɔ abe dzila trɔ to afi si wòto va dzo ene. Ɖe si le bali nu, nenema ye ŋutɔ le dzidzim be yeanɔ eƒe agbe ma. Eya ta suka la meli o.
miawe sɔn lo miawe sɔn kaka edzɔ dzi ne ma le gbegbe be na ame yɔ mi kɔa ese va nam enye ɖo la va mia gbɔ le amedzro dzeƒea gake hiã be mawɔe kpakple ayedzedze kesari ƒe nananyanya nye ma me ɖo ɖa le kaƒomɔa dzi Eya koe na be ame sia ame tsi zã dome adɔ alɔ̃ le míaƒe du sia me. Kesari ƒe nya sia de dzre gã aɖe le woatɔ kpovitɔ ƒe amegãwo dome. Ɖe Kesari ƒe nya sia tutu ta, nye kple kɔmisɛ gã míle dzre me fifi me. Yayi. Menyae be le kpɔ nya sia tɔgbe gbɔ kpɔ va yi zi geɖe. Nu sia tae medo ame ɖoɖɔ bena nagawɔe ne zi ɖeka ke eye mekana edzi bena late ŋu wɔe nam. Nu sia tae meyɔ ɖo. Míefia adzɔgbe hafi dze dɔsa gɔme, be míawɔ dɔ le amfani toto me, eye míasubɔ míaƒe dua kple ŋusẽ ɖe sia ɖe. Mi made megbe kpɔ gbe ɖo. Wò ya na mado go kple ame siwo nehiã be mado go kple le nya sia me ko. Mawu ŋutɔ la kpe ɖe mía ŋu. Enyo cukaɖa meli o, nɔ hã míase ŋkɔnye. enyɔ.
Le Yesu ƒe ŋkɔ me, le ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, megblẽ srɔ̃nye lɔlɔ̃a de asi na wò mawu. Wò ŋutɔ nènya nu si dim wole. Nu sia nu si dim wole atsoe nɛ. Wò ŋutɔ nègblɔ be, Mibia eye woana mi. Midii eye miakpɔe. Eya ta medo gbe ɖa fifi lae eye mele srɔ̃nye tsɔ le asiwò me dem be nàdi dɔ nɛ eya hã wòanɔ hɔhɔm. Le Yesu ƒe ŋkɔ mee medo gbe ɖa le. Mexɔe se be va eme. Amen. A, Gake ame ene va ɖo xɔa me.
Meva ɖo xɔa me esi mi nɔnɔ gbe dom la.
Aleke woyi ɖo le kpɔ doa?
Mewɔ ewu gbedodoɖa me fifi la gblɔ bena ela va mea. Makpɔ dɔ hafi ale blanui alea gbɔ va ƒe mea.
Nye medzi be mada la kpa na o. Nu ke dzɔ?
Wogagbo motsɔ dɔa ne mo lo. Hmm, enyo nenema srɔ̃nye. Naneke mele viviti me le Mawu ƒe ŋkume o. Le kpea?
Nye ŋutɔ menya be nyemako gblɔ ge nele. Ye ko le gblɔ na sia yi. Nya aɖeke mele viviti me le Mawu ƒe ŋkume o. Mawu ŋutɔ nya nu sia nu. Nye mamɖe wo etsi nya lo. Nu siawo tsi kɔ na nye, aleke manɔ dɔ dzi nye manɔ dɔ kpɔm ɖo? Nu siwo katã tsi kɔ na. Xɔse si ŋutɔ hã meɖo le Mawua dzia, ele ɖia ɖini le kpɔtɔkpɔtɔ. Ele ɖia ɖini lo. Gake anedzi si metsɔ na Mawua, megale abe tsãtɔ ene o. Nye lɔlɔ̃a megaƒo nu nenema o. Ame si kpɔ mɔ na Mawua, metsina ŋkpim o. Mawu megblẽ na ame ɖi o. Nèle nyui ɖe tutua?
Gblẽ na susu le dɔwɔnu nyui ɖea?
Kesari si ƒe nyagbe mi lea, meɖo ahiã dzi aɖeke o. Meɖuna agɔ hã o. Melɔ̃na be yeado go o. Avu ku kɔ ye wòlɔ̃na kplɔnɛ xɔlɔ̃ aɖewo yina zãɖaka me. Ŋusẽtɔ ye wònye ne le di be yealé ake le ɖo la do goe. Ɖe le nya Kesare ƒe ŋusẽwo ƒe dzɔtsoƒea? Fikatɔ. Gake mese wo be ɖo aɖoɖo aɖe si nane ŋusẽ si wòzãna. Aɖoŋɖo aɖe. Em, mekpɔe be nedze si Kesare nyuie ɖe mi kple mi gogo nanɔe sɔgbɔ. Azɔ gblɔe na. ɖe wo hã ne dona go kple wo yina ɖe mission si wo yina hɛn fifi ƒe aɖe kpɔa aa ah, ah. aolo ƒole ɖokui me na ƒonu ao ao nyemekplɔ wo ɖo yina afi aɖeke o nana nyanya si nèhiã tso gbɔnye abiam kaba ne magblɔ nɔ ale be mate ŋu dzo le afi sia ele abe meɖo gododo aɖe gane eye wòhiã maya afi ma kaba mese gɔme xɔlɔ̃nya Mekpɔ be mekasi le woaxa nutɔ hã. Nu ke dzɔ, ɖe nele vɔvɔ be ne yi nɔe yeava gblɔ eƒe nyabɔblɔ nama? Woya nu woaxa. Medzi be madɔ ɖo ɖa Kesari gbɔ. Ame siwo dukɔ na gake woɖu koa, ele nɛ bena wòaxɔ nu ɖe sia ɖe si la dro tso me nɛa?

nyɔnu siwo ɖo ŋutsu ƒe ŋkɔ na nye be nu goɖogoɖo woame etɔ̃ dzɔ le afi ma ye kesare taɖodzinu katɛ ne le fiafi ne o
ke wòe le susu eye nekpɔe bena ame sia ame si ne le fifi ma eɖo taɖodzinu na si tae wòle wɔm ɖo alɔ enyo em nyanya meɖo taɖodzinu aɖeke si ta wòle fifi ne o gake enyo taɖodzinu aɖe li si tae mele fifim ɖo eye nene ƒe taɖodzinua ye nye be mehiã ga mele fifim elabe medo dzesi bena du si me mi le ya womekpɔ nablanyi na dɔm nyuitɔ o hmm. nye taɖodzinu enye ma eye ame aɖeke menɔ te kpɔ gake nenye be ame aɖe ma me bena yeanɔ te nye kesari vevietɔ ame abe wonea Menɔna bɔbɔe ɖe na wo. Wobuna woƒe agbe nublanuitɔ. Ye ma, elabe nye si kpɔnɔ lea, medzra ɖo nyuie ɖe hafi le dɔ si wɔm mele la wɔm le sia. Kesare. Ŋutsu ŋutɔŋutɔ ƒe ŋkɔe ma le yɔ. Nɔnɔme ame eve le asinye na wò.
Nyateƒea,
gbãtɔe nye dzudzɔ fififi na vie tsɔ ɖokuiwo da asi ne kpovitɔwo
ya
asanye ɛɛ Nɔnɔme evelia nye ka? Nele gbe be yemawɔe wa? Enyee nye ame si la wu wò.
Enye Kesaria. Ɖe ŋunɔ si gbɔ ne yina megblɔ nya ɖeke nɔ tso nunye wa? Megblɔ nɔ bena ame aɖeke mate ŋu aʋuʋu kplem oa? Ẽ, bena ame aɖeke mate ŋu ɖe nya gbe ɖa oa? Ŋutsu vavã ƒe vie menye, ne menye nye Kesari. Enu kpobli, akpa ku blibo, enu mlimɔ, nukuku mekunɔ le le sema, nubunya menye. Melɔ̃ Tsalesia ƒe nya gbɔe loo. Esia manɔ ŋmɛ ameke kpakpli va yi vɔ. Mate ŋu ana ɖeke o. Anti gang.
Melɔ̃ eƒe nya gbɔ nyateƒetɔe, nyɔa mawui xoxo va yi vɔ. Busunya ma le tsi gbe le nɔ. Elabe esi me mɔnukpɔkpɔ su asiwò be nàwu ma ɖe ɖe nete wɔea? Enye nye ya yɔla si wogayɔna be ʋu. Enye nye ame si la wuwo.
Nèle gbɔgblɔm bena yeawu nye Kesaria? Ko ale wòagbeli be katã me ame aɖeke megblɔ nye nya wa ɖe se kpɔa? Enye Kesari, akpa ku blibo. Enu kuku si mekuna gbeɖe oa? Ɖekakpui sia le ku blem lo. Ye ma.
Yam sui bena ŋutifafa ƒe nya gblɔ ge nèva le afi sia. Gake egbea nye fi ɖa gbe nye mewɔna dro ye nye medana to hã. Kesari ame kae gblɔ na wò be mímato va ame fi ɖa gbe o? Ame kae gblɔna na ewua? Le kpɔ míwɔ le afi sia aleke ado dzi le ŋɔdzi do na mía. Ne ɖee le xɔnana nyuitɔa tso mía nua, woagblɔ ame si mínya no. Mawla he to nɔ no le ɖu mí ŋutɔ Gake ame wo dɔg nu wɛa. Ŋdɔ ame kɛ tsɔ tsu da si no, emo ma nyu na ame si ne tsɔ tsu ma. Sky.
Sky. Eh. Ŋdɔ nya le si wo yi ne. Eh. Ŋdɔ nya be atsia nu gbalo evu awon adol bu kame. Eh. Egbe ame nye dzro gbe. Oh. Kesare.
Mm. O je ma to wa tsɔ kɔ do fe jina. Oh. Eh, je ma. Kema nya sine glo na petɔ le dɔme ma. Le be ya wunye Kesaria. Tukara mele o, nenye bo kpɔ ŋtsi na kukua. Woanye be nua to le viwo blema. Etu ƒe ɖoƒe woakɔe dzi nu.
Ɛɛ. Ela kpɔ dɔa. Kesare, mehiã ɖoƒe kɔkɔe dzi ma ŋutɔ, eye ewò ye mazã.
Fifia fi nu ŋutɔ dze gɔme ya.